Mintirho, Ku Avanyisa ka Vumbirhi. Kuteloko siku ra Pentakosta ri fikile, vadyondzisiwa hinkwavo a va hlengeletanile exivandleni xi ri xin'we. Kutani hi nomu lowu ku twakala mpfumawulo lowu humaka etilweni, wu fana ni ku hunga ka xidzedze, wu tata yindlu hinkwayo leyi a va tshamile ka yona. Kutani va vona leswi fanaka ni malangavi ya ndzilo swi avana. swi tshama ehenhla ka un'wana ni un'wana wa vona. Hinkwavo va tala hi moya lowo kwetsima, kutani va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, hilaha moya wu nga va nyika ku vulavula hakona. A ku ri ni Vayuda lava akeke eYerusalema, vanhu vo chava Xikwembu lava humaka ematikweni hinkwawo ya laha misaveni. Loko mpfumalo lowu wu twakala, ntshungu wu hlengeletana kutani wu hlamala ngopfu, hikuva un'wana ni un'wana a a twa vadyondzisiwa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena. Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala va ku, Xana vanhu lava vulavulaka lava a hi Vagaleliya hinkwavo xana? Swi endlisa ku yini loko un'wana ni un'wana wa hina a va twa va vulavula hi ririmi leri nga ra yena ke? Van'wana va hina hi Vaparta, ni Vameda ni Vaelamu, van'wana va hina hi huma eMesopotamiya na la Yudiya ni le Kapadokiya ni le Ponto ni le Aziya, le Frigiya na le Phamfiliya na le Egipta ni le matlhelweni ya Libya lama nge kusuhi na Kirene, ku ni vaendzi lava humaka eRhoma. van'wana i Vayuda, van'wana i vamatiko lava amukeriweke eXiyudeni, van'wana va hina hi Vakreta ni Maarabhiya, kambe hinkwenu hi va twa va vula mintirho leyikulu ya Xikwembu hi tindzimi ta ka hina. Kutani hinkwavo va tshuka ni ku hlamala ngopfu, va vutisa va ku, Mhaka leyi yi yisa kwihi xana? Kambe van'wana va hleka vadyondzisiwa va ku, Vanhu lava va pyopyiwile. Hiloko Petro a yima kun'we ni vaapostola lavan'wana va khume na un'we, a tlakusa rito a ku ka vona, Vavanuna va Yudiya, na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, ndzi lombeni tindleve mi ta tiva leswi. Vanhu lava a va pyopyiwanga hi laha mi anakanyaka ha kona, hikuva wa ha ri mixo. Kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yowele loko a te, Xikwembu xi ri, Hi masiku ya makumu ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka vanhu hinkwavo. Vana va n'wina va xinuna ni va xisati va ta vhumba, vana va n'wina va majaha va ta vona swivono, lavo dyuhala va n'wina va to lorha milorho. Ina, hambi ma ri malandza ya n'wina ya xinuna ni ya xisati eminkarhini yeleyo ndzi ta ma chela moya wa mina, kutani ma ta vula rito. Ndzi ta endla swihlamariso ehenhla tilweni, ni mahlori ehansi misaveni, ngati, ni ndzilo, ni papa ra musi. Dyambu ri ta hundzuka munyama, ni n'weti wu ta tshuka ku kota ngati, siku lerikulu ro vangama ra Hosi ri nga si fika. Kutani un'wana ni un'wana loyi a nga ta huwelela eka Hosi, u ta ponisiwa. Vavanuna va Israyele, yingisani marito lawa, Yesu wa Nazareta, a ri wanuna loyi Xikwembu xi nga mi komba yena hi mintirho ya matimba, ni swihlamariso, ni mahlori lawa xi ma endleke ha yena exikarhi ka n'wina, hi laha mi swi tivaka ha kona na n'wina. Hi yena loyi a nga nyiketiwa hi makungu lama tiyeke ma Xikwembu ni ku tiva ka xona ka khale, kutani mi n'wi dlayile hi mavoko ya vanhu lavo homboloka lava nga n'wi vamba exihambanweni, Kambe Xikwembu xi n'wi pfuxile eku feni, xi n'wi tshunxa eku vavisekeni ka rifu, hikuva a swi nga endleki leswaku a bohiwa ha rona. Loko Davhida a vulavula hi yena, u te, Minkarhi hinkwayo ndzi rhangisa Hosi emahlweni ka mina. Ndzi nga ka ndzi nga tsekatseki, hikuva yi le vokweni ra mina ra xinene. Hikokwalaho mbilu ya mina yi tsakile, ndzi ba nkulungwana, na wona miri wa mina wu hlayisekile, kutani ndzi ni ku tshemba. We hosi, u nge ndzi rivali exivandleni xa vafi, u nge tshiki muhlawuriwa wa wena a hela hi ku bola. U ndzi tivisile tindlela ta vutomi, u ta ndzi tata hi ntsako u va na mina. N'wina varikwerhu, ndzi nga tiyisa ndzi mi byela leswaku kokwana Davhida u file, a va a lahliwa, kutani sirha ra yena ra ha ri exikarhi ka hina ni namuntlha. Hambiswiritano, a a ri muprofeta, naswona a tiva leswaku Xikwembu xi n'wi tshembisile hi ku hlambanya leswaku xi ta tshamisa un'wana wa rixaka ra yena exiluvelweni xa yena. Hikokwalaho Davhida, hi ku vona swilo swi nga si humelela, u vurile ta ku pfuka ka Mesiya eku feni loko a te, A nga tshikiwanga exivandleni xa vafi, na wona miri wa yena a wu helanga hi ku bola. Hi yena Yesu loyi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa eku feni, kutani hinkwerhu hi timbhoni ta mhaka leyi. Sweswi ke u tlakuriwile a ya evokweni ra xinene ra Xikwembu, u amukele moya lowo kwetsima lowu tshembisiweke, wu nga lowu humaka ka Tatana, kutani u cherile ehenhla ka hina leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. Hikuva Davhida a nga tlhandlukelanga etilweni, kambe hambiswiritano yena u te, Hosi Xikwembu xi te ka n'winyi wanga, Tshama evokweni ra mina ra xinene, ndzi kondza ndzi veka valala va wena ehansi ka mikondzo ya wena. Hikokwalaho, rixaka hinkwaro ra Vaisrayele ri fanele ku tiva mhaka leyi swinene, leswaku Yesu loyi mi n'wi vambeke, hi yena loyi Xikwembu xi n'wi endleke Hosi ni Mesiya. Kuteloko vanhu va yingisile marito lawa, va tlhaveka timbilu, kutani va ku ka Petro ni ka vaapostola lavan'wana, N'wina varikwerhu, xana hi ta endla yini? Petro a ku ka vona, Hundzukani, kutani un'wana ni un'wana a khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi rivaleriwa swidyoho swa n'wina, kutani mi ta amukela nyiko, ku nga moya lowo kwetsima, hikuva xitshembiso lexi xi endleriwe n'wina ni vana va n'wina ni va le kule hinkwavo lava nga ta vitaniwa hi Hosi Xikwembu xa hina. Petro a tiyisa vumbhoni bya yena hi marito man'wana layo tala, a va khongotela a ku, Hambanani ni rixaka lero homboloka leswaku mi ta pona. Hiloko lava amukeleke marito ya yena va khuvuriwa, kutani esikwini rero ku amukeriwa vanhu lava lavaka ku va magidi yanharhu. A va chivirikela ku dyondzisiwa hi vaapostola, ni ku hlengeletana, ni ku phema xinkwa, ni ku khongela. Vaapostola a va endla swihlamariso ni mahlorhela yo tala, Kutani vanhu hinkwavo a va va komba xichavo. Vapfumeri hinkwavo a va hamba va hlengeletana,